Salam dostlar! Bu wideoda biz Ärsäri babanyň kim boldugy, onuň zindegisi, Ärsäri babanyň owlatlary we Ärsäri türkmenler barasynda maglumatlar bereris. Ärsäri baba barasynda esasy maglumatlar Bize Şejere-i Terakime atly kitapdan ele gelýär. Şejere-i Terakime on alty ýüz altmyş birinji milady ýylda Hywa hany Abulgazy Bahadyr han tarapdan ýazylypdyr. Bu kitapda Ärsary babanyň Sadyr ilinden bolup, Oguz hanyň ogly Dag hanyň neslinden bolanlygy zikr edilýär. Ondan soň aýtýar ki, Sadur ilinden Abul handa Ärsary baý diýgen bir baý adam bar eken. Ol köp döwletli we yslam üçin köşüş etýän kişilerden biridi. Ol zamanda Şyh Şeref atly bir alym bar eken, Ärsary baba onuň ýanyna baryp, kyrk düýe hädiýe berdi we ondan soň aýtdy ki, Arap dilinde din kitaplary okap, düşünip we oňa amel etmek bizler üçin köp gyn bolýar. Eger siz bäzi din kitaplary biz üçin türkmen dilimizde ýazyp berseňiz, siz hem sogabyna şärik bolarsyňyz. Ondan soň Şyh Şerep hoja birnäçe din kitaplary arap dilinden türkmen diline terjime edip, onuň adyny hem Muinul Murid goýup, Ärsaly baba tabşyrypdyr. Ärsaly babanyň Mamabike atly bir hoşsurat gyzy bar eken. O zamanlarda Horasan mülküň patyşasy Gallyk halklardan bolupdyr. Patyşa Ärsary babanyň gyzyna aşyk bolup, toý üçin oňa sawçy iberýär. Ärsary baba hem gyzyny bermäpdir. Muny ret etdigini eşidip, patyşa uly leşger tartyp, ärsarylara hemle etýär we netijesinde Ärsary baba şehit bolupdyr. Gadym wagtlarda ärsary kowumlar Abul han we men gyşlak mantykalaryda ýaşýar ekenler. Ondan soňky wagtlarda suw ýetmezlik sebäplerden olar Lebaba göçüp başlapdyrlar. Lebap kelemesi farsça keleme bolup, Lebi-ab ýagny suwuň ýakasy diýmek bolýar. Häzirki wagtlarda ärsarylar Türkmenistanda Kerki, Halaç, Çarjaw, Egraryk we Çarşengi mantykalaryda ýaşaýarlar. Owganystanyň hem bäzi welaýatlarynda öň wagtlardan hem ärsarylar bar eken, soňky wagtlarda orslar bilen uruş arasynda göçüp gelip, olara goşulan kowumlar hem bar. Ärsary babanyň üç ogly bar eken, Inal Gazy, Zeýnal Gazy we Mustafa Gazy. Inal Gazydan Töre, Lamba we Çarşaňňy atly agtyklary bolupdyr. Ärsary türkmenleriň tört uly şahalaryndan Gara we Bekewül Zeýnil Gazynyň neslinden bolupdyr we Uludepe we Güneş kowumlary Mustafa Gazynyň owlatlaryndan dünýä gelipdir. Uludepe türkmenleri bulardan ybaratdyr, Gurama,

Baba sakgal, Çakyr, Arryk batyr, Omar, Gyzylja, Çekir, Süleýmen, Bagşyly, Ygynly, Guwak, Gorçaňňy, Ölem we Alladat. Zeýnel Gazynyň neslinden gara taýpasyna ybarat bolan kowumlar budur, Kureýş, Baý,

Emma garkynlar özlerine Ärsary babanyň neslinen diýip bilýärler. Bäzi rowaýatlarda gelýär ki, garkynlar Ärsary babanyň daýylarynyň neslinden bolupdyr.